Тугай уртасында түгәрәк күл, төп түгәрәк, тулган ай кебек. Күлнең уртасында ялгыз аккош, уйга талган Зөһрә кыз кебек. Төнбоеклар тынып нидер тыңлый. Йөзен чытып тынган күл өсте. Тирән сулы бу түгәрәк күлнең янып торган күзе бар төсле. Таш булып, таш башын сузган судан. Ташның да бар гүя йөрәге. Ул гасырлар буе яшәсә дә, сөйли белмәс ләкин күргәнен. Үзем сөйлим. Җырга салып сөйлим, яшен булып янсын сүзләрем, яшен утын тотып күзәт иптәш, балаң каны тамган эзләрне. Тезлән җиргә син, кояшка кара, тагын бер кат яңарт антыңны. Син дошманнан үч ал, синең өчен үзен корбан итте хатының. Җир җиләге пешкән көннәр иде. Чәчәкләрен таптап болынның күл буена алып килде немец. Хатыныңны, нәни улыңны. Ерак юлдан кайтып килгән кояш якынлашкач текә тауларга юлын бүлеп кинәт туктады да әрнеп карап торды аларга. Каннан арынмыйча төссезләнгән киң хәнҗәрле тупас мылтыгын кысып тоткан немец калтыранды, сүзе саен үзе тотлыгып. Кызган син, балаңны кызган, диде. Соңгы тапкыр әйтәм сүземне. Яхшылыкка баш имисең икән, кара күмер итәм мин сезне. Кыска төннең кайсы сәгатендә, ул урманның кайсы ягына, нинди юлдан, нинди сукмаклардан барасың син ирең янына? Приклад белән төртеп күрсәтте ул каршыдагы калын урманны. Тик бер сорау, партизаннар кайда? Күрсәт анда бару юлларын. Ә хатының исе китми генә мыскыл итеп шундый елмайды, аның елмаюын җиңә торган башка бер көч ахры булмады. Яшерергә теләп хурлануын күз текәде немец хәнҗәргә. Хәнҗәр кирәк булды, бала кочкан ана елмаюын җиңәргә. Сыны гына түгел, сулышы да сине хәтерләткән улыңның күкрәгенә немец хәнҗәр кадап, кайырып алды ана кулыннан. Ул күтәрде аны югарыга. Үзәк өзгеч бала тавышы сискәндереп күлне дулкынлатты, йөрәген калтыратты аккошның. Күрәсеңме, дөнья, бу дәхшәтне! дигән сыман башын күтәреп, күл өстендә, дулкын арасында, әй кычкырды аккош үртәлеп. Таш булып, таш башын сузды судан, ташның да бар гүя йөрәге. Теле булса, ул гасырлар буе әрнеп сөйләр иде күргәнен. Хәнҗәр буйлый, каны тамып торган, улың күкселләнеп сүрелде. Хатының да сулышыннан язып, югарыга таба үрелде. Баласына таба үрелде ул, шуып төште зәңгәр яулыгы. Тик күзенә тулган кайнар яшьләр Тыңладылар. Алар барлыгы үч ялкыны ачу яшененә әйләнделәр уйчан күзендә. Үлемгә дә баш имәс көчне саклый алды ана үзендә. Курыктыңмы? Бу гына аз булса, мин үзеңне немец буылды. Күл эченә, дулкын арасына Ул ыргытты үлгән улыңны. Дулкын канын юды күкрәгеннән. Төнбоекка гүя тотынып, батмый торды сабый су өстендә. Аңа таба ана омтылып, ике кулы белән изүенә ябышты да сүзсез тын калды. Сабый үтереп гайрәтләнгән немец, мәнсез немец тагын кузгалды. Тотышыңнан сизәм, әле минем ачуымны син аз татыдың. Канлы хәнҗәр белән төртте немец. Калку күкрәгенә хатынның. Әйт тизрәк дим. Әйт, өлгереп кал. Ирең кадерлеме, җаныңмы? Елга итеп агызам мин юкса тәнеңдәге бөтен каныңны. Бала фаҗигасы давылында чорнап алган авыр хисләре бөтен хушын алып хатыныңның ак көл иткән иде төсләрен. Сиңа булган изге тойгысына тупас немец теле тиюгә ул уянып китте, оялды һәм горур башын түбән июгә. Калку күкрәгенә салкын очы бата барган канлы хәнҗәрне шом төшергеч бер тынычлык белән ул көч белән читкә этәрде. Текәлде ул немец җаҗалының туң чүмечлек төсле күзенә, тешен кысып әйтте. Теле булса, таш та төкерер иде йөзеңә. Кулымны кис, күзләремне чыка, башымны яр, мә, эз телемне. Тик бер сүз көтмә. Мин иремне сатсам, бу бит сату. Туган илемне аңла. Минем җаным ул вөҗданым. Җавап бирәм. Җаным кадерле. Җаным кадерлегә сайлап алам вөҗданыма якын каберне. Үләм. Ләкин синең кулдан түгел. Эх, өмет бик зур да бит күңелдә. Сезнең янда янып яшәгәнче, үле гәүдәм ятсын бу күлдә. Тирән сулыш алып борылды ул, күз сирпеде аккош ягына һәм сикерде кинәт канатланып, төнбоеклар арасында яткан Күңел кошы улы янына. Тагын дулкынланды түгәрәк күл. Анда әрнеп аккош кычкыра. Канатларын җилпеп кычкыра ул. Үч алырга безне чакыра.